Hello, għodu tajba. Hi, bonġu. Dinja l-axħar session ta' Dinja Waħda Live. Merba għal kulħadd minn għandna l-qoddim għallum u grazzi tal-li segwejtuna sissa. Jena Viktor Falzon. U jena Desiree Falzon. U mhm. aħna t-tnejn għallima fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta immexxi flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett li għandna għalikom illum, naħseb ovvja li joħroġ das-suġġett bħalissa. Natura fis-sajf. Tajjeb.
Hemm ħafna ħafna xi tgħid imma għandna ma tantx għandna ċans allura bħas-soltu nieħdu daqsxejn għażla żejra u noqogħdu nitkellmu daqsxejn fuqhom. Bil-ftit li nafu.
Nibdew?
Okay. Pawża qasira.
Għan nixxerjaw l-iskrin. Masan. L-oġġett misterjuż.
Mela, ħassotu nibdew l-oġġett misterjuż. Din id-darba għandna din, ok? Hija xi ħaġa minn natura di mhix xi arti astratta, ġifieri xi pittura. Dak il-ħafna tikti hemmhekk ma saru l-blebda pinsel, imma saru insomma bil-pinsel tan-natura. Oġġett natura ara tippruvawx ħassoltu taqtaw x'inhu Mbagħad lejn l-aħħar tal-programm naraw daqsxejn biex ħriġtu. Konna se ngħinukom daqsxejn immedna aħjar li ħalli noqogħdu naraw x'immaġinazzjoni l-immaġinazzjoni tagħkom sa fejn tista' twassal. Għax vera nieħdu gost kemm kapaċi toħolqu affarijiet. Toħorġu u nifmu għalfejn dak li jkun ħasib għalija hekk u dak li jkun ħasab lija hekk. Anyway, għandkom ftit ħin sakemm tibdew forsi tibdew dibatu xi dar bdew għarajt għarajt. Mela, um, nistgħu nibdew mela bil bis-suġġett bil-programm tal-lum bil-feature tal-lum il huwa natura fis-sajf. Um, aħna fis-sajf meta nitkellmu fuq is-sajf hawn Malta, ħafna drabi kull ma jiġi f'moħħna huwa il-vaganzi, il-baħar, ix-xatt. Um, fin-natura x'jiġri fis-sajf? Il-problema ta' Malta fin-natura ħafna drabi fis-sajf hija n-nuqqas tal-ilma, mhux vera? Hawnhekk fil-fatt għandna ritratt forsi għaraftuh dan post fejn jħobbu jmorru ħafna nies huwa Chadwick Lakes jew magħruf ukoll bħala Witil Leja, l-kelma propja Maltija. U naħseb tindunaw li dak minħabba dak l-ilma li hemm u mħabba anke li dik is-siġra sabiħa tal-luq m'għandix werqa waħda, dak ir-ritratt meħud fix-xitwa. fis-sajf, meta x-xita tkun waqfet, jiġri hekk, sintendi qed taraw l-ilma, għatem ftit ilma dan għal-ritrat ħadnieh dil-ġimgħa. Jiġifieri għadu mhux leqqel tas-sajf, imma tindunaw anke s-siġra għandha l-wera u vera. Imma fil-wiet propju l-ilma qed jonqos sew u ftit ftit qiegħed jinxef. Hemm dak ħafna tajn fil-wiċċ u la jinxef dak l-ilma kollu Jiġi kullimkien Tyne biss u addio Lakes, kif ġie jmur ifittex xi ħadd iċ-Chadwick Lakes fis-sajf, mhux se jarahom il-lakes, għax ikunu nixfu kollha, għax dak huwa kollu ilma tax-xita. Jekk ma tagħmilx xita, il-lakes ma jimtlewx. Issa aħna s-soltu dejjem meta meta nsemmu għall-inqas jiena kull meta kienu jsemmuli ċ-Chadwick Lakes dejjem kont naħseb f'dan l-annimal gustuż fiż-żrinġ. Rajt għax għalfejn għax iż-żrinġ Iħobb jgħix ħafna f'postijiet fejn hemm l-ilma, fejn hemm l-għadajjar, fejn hemm il-vaski, basta hemm xi daqsxejn ilma. Ara ż-żrinġ x'jiġri meta ma tagħmilx xita, meta dawk l-għadajjar jinxfu. X'jiġrilu ż-żrinġ? Imutu? Jitilqu jmorru jmorru xi holiday x'imkien hekk pereżempju, jmorru jixxalaw f'post xi frog l-għandja, eh, hekk. Eh.
Ħażin, eh, ma jagħmlu nies, u Taħsbu li s-sirinġijiet jagħmlu hekk ma jagħmlux hekk, u għal volja ħadna gost nagħmluhom daw. Bil-ġelati u hekk bil-jumping boards u bil-diving board. Xejn minn da, s-sirinġijiet mhux hekk jagħmlu. Però għandhom trikk, għandhom trikk li ħafna nies laqas jafu bih. Iż-żrinġ fis-sajf, meta ma tagħmilx dik il meta ma tagħmilx ix-xita, meta l-wiċċ tal-art ikun kollu niexef, iż-żrinġ ikun qiegħed rieqed taħt it-tajn. Ġifieri dan kif ikun daħal hemmhekk? Iħaffer? Ewi, bejn iħaffer u bejn iżelleġ u jgħaffeġ l-ewwel hemm meta tkun għadha il-ħdira tkun għadha ma nixfitx għal kollox, jiġifieri it-tajn ikun għadu mxarrab, iż-żrinġ ikun jaf li qiegħda tinxef għax l-ilma jibda jonqos daka jindunaw għax huwa l-element tagħhom, jħaffer ħofra taħt l-art ġo dak it-tajn, okay, u u hemm taħt jinżel ma nafux sew kemm jinżel il-fond, imma naħseb jinżel 30 cm jekk mhux iktar. Sriga ġifieri. U hemm taħt jagħmel kamra isa kamra żejra hekk mudlama u umda ħafna fil-fatt hemm isfel it-tajn ikun għadu mxarrab biex meta fuq il-wiċċ jinxef għal kollox u jkun qed tiżreġ ix-xemx u ma tarax qatra ilma, hemm taħt ikun hemm żrinġ, ikun hemm eluf ta' żrinġijiet reqdin qed jistennew it-temp jerġa' jaqleb. U meta jerġa' jaqleb it-temp, u tibda tagħmel ix-xita. U t-tajn u t-tajn jerġa' jixxarraf, iż-żrinġijiet iqumu hawn min jgħid jisma' l-qtar tax-xita, jew kellha jħoss it-tajn jixxarraf madwaru. Anyway, iqum minn dik ir-raqda jkun għamel qisu hibernation imma fis-sajf, jgħidulha estivation. Iqum minn dik ir-raqda, min jafx ġuħ ikollu għax dan jkun ilu x-xhur li qed ma jikol xejn, jagħmel ħofra, jibda tiela' minn ġo dik it-tunnel, minn ġo dik il- il-kamra li kellu sakemm fl-aħħar joħroġ barra mill-ġdid. U hemmhekk min jaf x'ġuħ għandu, fatt kull insett li jara jibda jibda jieklu. Okay? U dak huwa t-trick ta' żrinġijiet, ta' naqas iż-żrinġ li jgħix Malta. Hemm annimali li jgħixu f'Malta u anke l-pjanti jridu jkunu jridu jkunu mdorrijin għan-nixfa tas-sajf, għax dan mhux ilbieraħ beda jinxef fis-sajf il-klima ta' Malta minn dejjem kienet hekk jew insomma ħajja ma ngħidux minn dejjem imma ilha miljuni ta' snin hekk jew eluf għax jista' jkun fi żmien fil-passat inbidlet xi daqsxejn it-temp. Ehm, il-pjanti wkoll, din hawnhekk pereżempju hija pjanta tal-ansar jgħidulha, di pjanta tara ħafna minna fix-xari fejn hemm il-blat. Dak ir-ritratt meħud forsi f'xi Novembru, ġifieri meta x-xita tkun bdiet tagħmel allura hemm qed tara pjanta kollha kollha weraq. Meta mbagħad ix-xita tibda tieqaf, il-pjanta, ara dak huwa l-istess weraq imma nixef. Jibda jinxef mhux għax il-pjanta tkun qiegħda tmut, il-pjanta tieħu lura s-sustanzi kollha li għamlet f'dak il-weraq, dak l-ikel tiftakru li meta għedna tuża x-xemx biex tagħmel l-ikel, dak tiġbdu kollu Lejha l-pjanta, il-weraq tnixxfu u tgħidli allura fejn imorru dak is-sustanzi. Imorru fil-basal, għax din pjanta jkollha basla taħt l-art, basla kbira, eh, daka ma tantx jidhru għax isom ġebliet, ma dik hija basla, din hija basla oħra, din hija basla oħra. Il-basal tal-ansa din oħra. Ok? U fis-sajf U mbagħad isu lejn Awwissu jibdew telejn il-fjuri, tella da zokk minnu dik il-basla bla weraq xejn, eh? it-tella dak it-zokk u tkun u zokk minn dak il-ġmil ta' fjura illi tagħmel fis-sajf, ġifri altru li l-pjanta ma tkunx mejta, tkun ħajja, imma il-weraq tagħha tkun neħħietu. Hija b'mod kif il-pjanta kapaċi tissaporti s-sħana u n-nixfa tas-sajf. U naħseb għandha vantaġġ ukoll għax ma tantx ikun hemm fjuri dak iż-żmien, allura l-insetti ħa jmorulha għall-fjuri tagħha. Żgur. Trid triq dan ieħor. Triq eħe dak iż-żmien fi tard fis-sajf ma tantx ħa tara fjuri biss fil-kampanja. Eħe. Eħe, u fil-fatt li għandha stramba li l-pjanta hija l-fjura u l-weraq tagħha qatt ma jiltaqgħu qatt ma tara pjanta tal-ansar bil-weraq U bil-fjuri, għax fi żmien il-fjuri tkun bla weraq u fi żmien il-weraq tkun bla fjuri. Stramba, eh? Siġra hija komuni ħafna tara, insomma, qiegħda tonqos għax imsika ħin kollu jqaxtu minnhom daw dal-qija s-siġra tal-ħarrub, għal kull ħaġa ta' xejn tara ħarruba titlaq. Kif kieku tibqa' ħajja ħarruba fis-sajf. Jekk tkun għamlet xitwa normali, tkun għamlet ix-xita fix-xitwa, u mbagħad fis-sajf il-ħarruba kapaċi tgħix, kapaċi tibqa' ħajja. Okay? Dik għaqli għandha li għandha stra li għandha speċjali, it-trick tagħha huwa l-weraq tal-ħarrub kif qed taraw f'dar ritratt, ileqq Bħal għeleq u meta ħaġa tkun tleqq tirrifletti d-dawl u tirrifletti anke s-sħana u biex b'hekk il-pjanta ma la tinxef wisq u lanqas tisħon wisq u ma titlifx ħafna ilma. Kif nafu fis-sajf mhux talli l-ħarruba ma tkunx mejta imma fl-eqqel tas-sajf anzi fil-fatt f'Santa Marija fil-ħmistax ta' Awwissu huwa tradizzjoni f'Malta illi jkun sar il-ħarrub ikun lest biex jinqata' mis-siġar. Okay? Il-pjanta tal-ħarrub hawnhekk hija xena oħra li naraw fis-sajf. Di mhux pjanta, għalla volja hemm pjanta hemmhekk ukoll tidher, imma forsi tiftakruh dar ritratt ta' xelluk u konna ġibnih f'tal-captions, vera, f'na meta eh, dak il-funny answers insomma. Dan hawnhekk hawn zok u miksi kollu bebbux. Għaliex jiġri hekk? Din ix-xena ma tarahiex fix-xitwa, fis-sajf tara dak il-bebbux imtella' hemm fuq kollu qisu qiegħed jitgezzez hemm fuq għal xi raġuni. Forsi tgħidu mhux aħjar ma joqgħodx fix-xemx, mhux aħjar kieku qiegħed x'imkien iktar għall-frisk. Spjegalna daqsxejn. Propjament, propjament hemm fuq huwa ħafna iktar frisk mill-art. Għaliex? Għax fl-art L-art tissaħħan bix-xemx, fis-sajf l-art tkun taħraq, imxi ħafi fuqha, tħossha sħana. Allura hawnhekk qed naraw zokk ġew il-ħamrija u xejn. U zokk u hemm l-art hemmhekk hemm is-sħana tira mill-art mentri titla' daqsxejn iktar il fuq. Hemmhekk iktar hemm ċans illi z-zokk ikun frisk għaliex għax hemmhekk tgħaddi l-arja xi daqsxejn żiffa, xi daqsxejn riħ. Allura hemmhekk It-temperatura tkun ħafna iktar baxxa milli tkun ta' l-art u s'intendi il-bebbux fejn jagħżel li joqgħod, joqgħod fil-post fejn għandu iktar frisk. Tiftakru il-bebbux għandu bżonn ħafna li jżomm daqsxejn umdu u minn ġewwa. Jekk jisħon wisq jinxef u jmut. Il-ħajja tibqa' għaddejja fis-sajf ukoll anke għal safar, ħafna safar ikunu biżi bil-bejta, għamilna konna tiftakru konna minna episodju sħiħ fuq il-bejtiet, la safar tal-bejt u fuq il-lemin għandna l-bufula sewda, daw jekk ikunu bejtu bdew bejtu kmieni fis-sena, kmieni anke f'Marzu, ok, sa ma jasal is-sajf daw mhux ikunu leħqu rabbew għall-familja u kibru u telqu, imma jkollhom ċans jerġgħu jagħmlu bejta anke fis-sajf u jerġgħu jrabbu familja oħra. Dak il ehm, fuq ix-xelluk għandna skur tal-bejt qegħdin ġo xi ventilatur hemmhekk żgur li għandhom il-frieħ għax hemm id-dedi hemmhekk qed iġor eh, xi dudu dak kieku kien għalih jaqbad u jieklu ma laqjed munqaru tfisser qiegħed iġorru biex jitma' li żżar. Min jaf il-bdiewa kemm jieħdu gost bl-għasfur tal-bejt. L-għasfur tal-bejt jikol ħafna, ħafna, ħafna. Għax għandek bżonn pestiċidi bihom. Mela, kieku tikkontrolla il-xogħol tiegħek sew, kieku vera minn natura tgħinek iżżomm il-bilanċ. U laqgħet insemmu la safar. tiftakru għedna li jem dik il-migration, il-passa tal-asafar fej asafar jivjaġġaw minn pajis għal-liħor, konna minna l-ewel episodju fuq jek tiftakru, u konna għedna li fil-rebja l-asafar ikunu telejn biex ibejtu, fil-ħarifa, wara s-sajf, L-għasafar ikunu ħa jerġgħu jagħmlu dak il-vjaġġ twil biex imorru jerġgħu lura mill-post fejn kienu qabel u biex fix-xitwa jmorru jqattgħu ftit xhur f'postijiet fejn ma tagħmilx daqshekk kesħa. Orajt tista' tgħidu li mhix il-ħarifa ħarifa s-sajf, kif qed nitkellmu fuq is-sajf u qed issemmi l-ħarifa. Għax hemm xi għasafar li tant ibejtu kmieni u malajr illi anka fl-eqqel tas-sajf, anka f'Lulju, sa Lulju, ikunu lestew mill-bejta u anke f'Lulju allavolja aħna nkunu għadna fis-sajf ikunu diġà bdew niżlin min-naħa ta' fuq tal-Ewropa jaqsmu l-Mediterran lejn l-Afrika. Dawn huma tliet tliet għasafar tax-xtut ngħidulhom illi huma fost dawn l-għasafar illi lestu malajr kmieni malajr u anke f'postijiet bħal riserva naturali tal-Għadira anke f'Lulju anke f'Awwissu dawn l-għasafar ikunu diġà Bejtu, mhux l-għadira stess sta' jkunu bejtu daw xi mkien fl-Arctic, in-naħa ta' fuq tal-Ewropa, u jibdew niżlin lura mingħajr għaġla ta' xejn għax għandhom is-sajf kollu quddiemhom sakemm imbagħad sal-ħarifa jkunu waslu lura l-Afrika. Imnalla jkunu postijiet bħal riżerva tal-għadira x'dal-għasafar hekk iħobbu, postijiet fejn l-ilma. Annimal ieħor illi fis-sajf naraw naraw minnu wkoll. Din jgħidula damigella dan huwa insett żgħir, forsi ta' funtom bil-dragonflies, hux vera dak li huma li jgħidulu mazzarell bil-Malti, issa niltaqgħu jew dal-waqt. Din hija l-kuġina tiegħu, tkun iktar żgħira. Fil-fatt bl-Ingliż mhux dragonfly, di jgħidula damselfly. Ok? Dan huwa raġel hawnhekk qiegħed qiegħed fuq zokk ta' pjanta. Ħelu damsel tfisser tfajlar Tfisser xebba, xebba. Sewa, sewa. Damselfly, damsel in distress. All right? Dawn huma annimali li dejjem ifittxu l-ilma. Għaliex? Għax l-ewnet jiklu ħafna insetti bħal nemus li ssibu s-soltu viċin tal-ilma. U t-tinilet importanti ħafna, dawn ibidu fl-ilma. Fir-ritratt tan-nofs qed naraw damigella, mara di darba, edha tbid ġo vaska, ġo pond fejn hemm l-ilma ħelu. Ok, għaliex għax il-frieħ tagħha jgħixu taħt l-ilma sakemm ikunu lesti biex isiru adulti biex isiru dam iġellek, hemm bżonn kemm ħellu dak l-insettu. Dak joqgħod jimxi fil-qiegħ tal-ilma dak għaf l-ilma hemmhekk qiegħed. U jkun qed ifittex xi insetti, xi annimali żgħar mela. illi jaqbad biex jiekol. Il-ferħ tad-damiġella. Il-kuġin tagħha l-kbir huwa il-mazzarell, dan huwa l-mazzarell sultan l-ikbar wieħed li għandna li għandna f'Malta. Il-mazza riżultant dak huwa raġel hemmhekk qiegħed imdendel mazzok jistrieħ jew jixxemmex, ok, u hawnhekk bħalma kellna qabel hija l-mara li qiegħda li qiegħda tbid sorita.
Ok, alright, skużawna. Skużawna, nsejna nitfuħ. Illi edha tbid ġo l-ilma, edha tbid ġo vaska, għaliex ukoll il-friħ tagħha jgħixu jgħixu taħt jgħixu taħt l-ilma. Fil-fatt hemmhekk qed naraw ehm, il-ferħ tagħha mid-dera u għalhekk dan hawnhekk ħareġ mill-ilma u għaliex ħareġ mill-ilma. Għax hawnhekk ikun wasal il-ħin biex dala biex dan l-annimal dan il-larva dan il-su caterpillar biex ngħidlek tal-mazzarell ikun lest biex jibda jsir mazzarell, isir adult u jtella' l-ġwienaħ. Dan huma sensiela hawnhekk għandna sekwenza ta' ritratti li ħa l-ħabib tagħna Charles Gauci li huwa espert tal-dragonflies u hawnhekk qed naraw ħiereġ ċara mill-qoxra. Miraklu, bħal meta farfett joħroġ minn ġol pjupa, dan hawnhekk għandna il-mazzarell ħiereġ minn ġol qoxra. Taraw l-qoxra kannella hemm fuq vojta ħiereġ jitbann jitmattar lura rah qisu se jagħmel xi akrobazija. Rad ħiereġ u hawnhekk imbagħad wara li jkun ħareġ jiddendel magħha dak il-qoxra li jkun ħalla biex issa jibda biċċa xogħol importanti li huwa tarhom dak il-ġwina kemm għadhom żgħar fuq daru, il-ġwina mbagħad jibda jippompja id-demm għal ġo fihom minn ġo ġismu ħalli il-ġwina jibdew jistiraw jitwalu. U hawnhekk il-ġienaħ lesti mbagħad jibda jiftaħhom u jalaqhom tal-ġen ta' stratara. Da ġeneralment bil-lejl jagħmilha din mm. fis-satra tal-lejl. U hawnhekk lest biex jitlaq. Iħalli dik il-qoxra warajh, kultant taraw ma xi ġnub ta' xi ta' xi ġibjuni jew ta' xi jagħmilha bil-lejl biex biex ma jaqbduhx il-predaturi. Jew forsi xi kollu bżonn l-umdità, l-umdità ta' bil-lejl Probabbli għax hu dak il-ħin ikun helpless ħafna jkun ma eh, jistax. La jkun jista' jgħum fl-ilma. Oh, żgur, la jkun jista' jtir. jista' jtir, jiġifieri jagħmilha bil-lejl leħe biex żgur ħadd ma jaraħ eh, ma ċar is-silhom. Din x'għandna hawnhekk, hawnhekk għandna qasba għazba taraw it-tobba tagħha ta' u hemm ġew taraw dak il-ħafna caterpillars, dak caterpillars lesti biex jorqdu, laqqas xejn, mhm. dak huma caterpillars xat illi qabdet zunzana li għadin Hemm żunżana li tagħmel dan ix-xogħol, dan it-tip ta' jidher tip ta' potter wasp din. Eżatt, mhix hornet da. Le mhix hornet, mhix hornet, mhix hornet. Il-hornets joqogħdu fi grupp. Tiex waħda daqsxejn fil-grupp għax għandha daqsxejn ħamra di ħafna iktar żgħira minn hornet, le le le. U la mhix perikoluża laqas għan-nies. Ok, ma din tmur taqbad il-caterpillars li diġà konna tkellimna fuqhom meta tkellimna fuq il-bejtiet, tiftakru? U iddeffishom ġo dik il-qasba u mbagħad ta' laqa dik hemm fuq hemm fit-tieni ritratt qed taraw l-istess qasba imma ta' tiet, għat-tiet isu għamlitu bis-siment, kaħlitu, għamlet saqaf, għamlet bejt. Okay? U dak kollu ġo qasba bħalma hija din u hekk għandna dak ħannihom fil-ġinna apposta biex inħajru dawn l-annimali jsibu jsibu post fejn jagħmlu l-bejta. Hawnhekk għandna biċċa filmat. Hija l-aħħar parti din eħe mara fejni. Di sabet għazbal għasqa minni apposta di. U zgur, eh, Kienet hemmet tistenna li nużawa. Eh, hemmet daħlet u għonek ftit ieħor għara seqda rawn fuq. Jirġa slow motion. Eh. Sejra taħdem. Sejra ġib xi caterpillar ieħor dik, sejra. Jem ġew dik id-daqxej parti mill-qasba, ok, tkun edha poġġi caterpillars biex mbagħad tbid fuqhom u s-sott il-kamra. Ħalli ż-żar meta jfaqsu ikollhom xieklu. u sakemm jikbru. Hawnhekk għandna brimba qed taqbad żunżana wkoll jew żunżana jew naħla dik. Naħla, naħla, naħla. Anzi naħlu raġel da għandu antenni twal. Ok? U għaliex tagħmel dak li għandha bżonn tiekol u għandha bżonn is-sustanzi biex imbagħad i tbid ukoll. Dik hija l-istess pjanta hemmhekk u hemmhekk kif it-tieni ritratt mhux qed taraw tiekol hemmhekk dik il-pakkett abjad li għandha taħta dak huwa il-bejta tagħha kollha mimlija bajd u mbagħad tagħtihom dak il-ħafna silk, dak il-ħafna ħarir biex ma jattakkahomliex xi annimal u fil-fatt qiegħda għassa magħhom hi ara il-mami. U sintendi issa niġu daqsxejn nersu daqsxejn lejn il-baħar li huwa l-post fejn il-bniedem jersaq fis-sajf Awraj biex jiffriska biex jiddeverti daqsxejn. U hawnhekk għandna dal-kartun qed nara żewġ ħutiet li qshom qegħdin jinkwitaw qegħdin speċi jwasslu l-bnedmin. Ħa naraw x'se jiġri, ħa naraw kemm se jħammġulna l-baħar. Ok, għax il-baħar, irridu niftakru guys, illi l-baħar mhux biss huwa post fejn aħna niddevertu, fejn aħna mmorru neħdu pjaċir fis-sajf, Imma l-baħar huwa ħabitat, huwa dinja sħiħa fejn jgħixu miljuni kbar ta' annimali u pjanti. Dik hija d-dar tagħhom. Ġifieri meta aħna mmorru ngħumu, mhux se il-baħar hemm qiegħed lest għalina, il-baħar hemmhekk hija huwa post, huwa ħabitat fejn jgħix l-annimal. Għandna żewġ tipi ta' xtut, hux vera, prinċipalment għandna l-xatt bil-blat u għandna xatt bir-ramel. Dan huma żewġ habitats differenti, ħabitati differenti, illi fihom issib annimali u pjanti differenti. Aħna għalina l-aqwa li hemm il-baħar, l-aqwa l-baħar kalm, ħalli ninżlu nixxalgħu ġo fih. Tajjeb tixxala, anzi tajjeb, eh, m'hemm xejn ħażin, imma dejjem importanti li niftakru li hemmhekk aħna qegħdin inżuru id-dar id-dar ta' ħafna annimali oħrajn li aħna rridu nixxerjaw id-dinja magħhom. Din hija ritratt hawnhekk qed juri il-ramla tal-għadira din, ir-ramla tal-bajja tal-Melliħa. Imma imtellejn, imtella fuq ix-xatt hemm ħafna ħafna għalka li li ħafna nies kif jarawha jgħid hiex qed mieġija għax ma jiġux inaħtfu hawnhekk. Hemm aħna, aħna għalina ir-ramel irid ikun xejn ma jkun hemm xejn xejn xejn fuq biex ingawduh. Imma fil-fatt il-baħar u x-xatt huma affarijiet ħajjin, huma affarijiet li n-natura hemmhekk tagħmel l-affari tagħha. Dak il-alka li tella' l-baħar dak approb li tella' għax xi ġurnata qabel kien daqsxejn maltemp u l-baħar kien imqalleb u tella' ħafna alka l-art. Dik l-alka dak mhux ħmieġ, dak huwa weraq tal-alka qiegħed jinxef U qalb dak il-ħafna wera ikun hemm eluf kbar ta' annimali żgħar, bl-Ingliż jgħidulhom bank.
Għax dika jgħidulha bankett, allura ġibtielek biex tiftakar, banketta. Eh, grazzi ta' Biex tiftakar l-isem.
Grazzi ta' Tista' neħħiha issa? Eh, tista' tneħħiha. All right, okay, thank you very much. Issa mhux se jinsew wara, bankett bħal banketta. Hija vera jgħidulhom bl-Ingliż bankett dawk. Allura trid tara tara eh, il-gafef jiġu jneħħu kulħadd ineħħi dal għax ħafna ħafna ħnieġ, ħafna ħafna. Mhuwiex ħnieġ ħasra, imma hija dinja sħiħa b'ħafna annimali. Isa, eh, forest floor, jiġifieri inti ħad toqgħod tiknes il-weraq mill-foresta le u eh, xejn ħafna annimali fuq taħtom jieklu minnhom. Imma min jirraġuna hekk tax jara weraq niexef, naddaf naddaf weraq niexef. Ġen tal-moħħ ta' da. Wara niexef mhux ħnieġ, wara niexef mela. huwa natura qed terġa' tieħu lura dak li jkunu tellgħu il-pjanti. Dan huwa annimal ara u dan ukoll ieħor sieħbu. Ehm, dawn huma qishom ħnieżer l-art. Imma dawn ma jgħixux ġod djar tagħna, dawn jgħixu ma' xtut tax-xelluk ħafna drabi tarah ehm, ma' xatt il-baħar, aw ma' xatt bil-blat. U tal-lemin ħafna drabi tarah qalb ir-ramel. Dan taf x'jgħidulhom bil-Malti Alla jbierek, dan bil-Malti jgħidulhom dud tas-sajd. Jiġifieri jiġifieri dud biex tistad bih. Jiġifieri jiġifieri isu dan l-annimal qed jeżisti biss biex inpoġġuh ma' sunnara biex nistadu bih, hemm bżonn nivvintawlu. Li turi lin-nies ilhom ħafna ħafna ħafna snin li mhux jaraw in-natura bħala xi ħaġa sabiħa, imma kif x'jista' jieħdu minnha. X'tista' tieħu minnha hija dik sfortunatament hija U meta jmorru l-eluf ta' nies ma' xtut, eh, dejjem dejjem hemm periklu li jkun hemm xi nies minnhom illi jittrattaw il-post qisu xi proprjetà tagħhom biex jagħmlu li jrid li jridu biha. Biex tgħix viċin l-annimali għandhom biżżejjed problemi u l-pjanti li jgħixu viċin ix-xatt immaġinaw da pereżempju mm. bħal hawnhekk u ġvera dak il-mewġ iħabbat u inti tkun annimal żej li tkun tgħix tibqa' tgħix ma' dak il-blat bla ma jeħdok il-kurrent, bla ma jeħdok il-blat jew jekk inti pjanta bla ma jqaċċtek il-mewġ u jarmik, ok? Il-pjanti, u hemm pjanti li jgħixu viċin il-baħar, da mhux ġol baħar imma maxtut. Hawnhekk għandna żewġ pjanti tax-xelluki għax-xorbet u tal-lemin jgħidu la bużbis il-baħar. Li daw issibhom ħafna viċin il-baħar. Biex jgħixu viċin il-baħar mhux faċli, għax ġara ara kemm ara kemm rax tal-baħar kollu melħ u l-melħ jagħmlhom il-ħsara l-pjanti. Ara kif jirnexxilhom pjanti bħal daw jgħixu viċin il-baħar. Daw għandhom triq daw il-pjanti, il-weraq tagħhom ikun uħxon, ikun imlaħħam, flexi. Għaliex? Għax dak ġo fih ikun hemm ħafna ilma illi ikunu ħażnu daw il-pjanti fi żmien meta tkun tagħmel ix-xita, jiġifieri fix-xitwa. Meta tkun tagħmel ix-xita u x-xita huwa ilma, ilma ħelu, jinżlilhom mal-għeruq u l-għeruq jibdew jtellgħu kemm jifilħu ilma iktar milli għandhom bżonn, imma l-ilma extra iżommuh ġol-weraq jaħżnuh ġol-weraq għalhekk il-weraq ikun isom swaba dak il-weraq għaliex biex imbagħad fis-sajf meta ma tagħmilx ix-xita anzi meta l-uniku ilma li jaraw hija xi mewġa bl-ilma b'raxx ilma mielaħ l-għeruq ma jibtellgħux ilma minn taħt l-art ma jieqfu jaħdmu għas-sajf imma jużaw il-pjanti jużaw l-ilma li jkollhom maħżun storjat fil-weraq. Eh, xi tricks daw. Taħt l-ilma stess, issa naraw naraw daqsxejn l-annimali, daw filma vera vera vera baxx, tajt tinżel ġo fih dal-ilma ġifieri jasallek salat. Iżda ma' xatt, allura għadu jaħbot il-mewġ hawnhekk. Żgur, iktar ma tkun viċin tax-xatt, iktar il-mewġ tħossu hux vera, xi l-mewġ jibda jimbotta u jkaxkar kollox. Fuq ix-xelluk, hemmhekk għandna dik ngħidulha budakra żebbuġija, peacock blenny, jumna li bl-Ingliż. Qed tara qed tiftaħ isom dak il-ġwienaħ Dak qed tużhom hi biex iżżomm mal-blat ħalli r-rax, ħalli l-mewġ ma joqgħodx iċaqlaq għal hawn u 'l hemm. Inti qed tuża ġwienaħ għax fins bil-Malti huma ġwienaħ. Fins, ġwienaħ, eħe, jew ma rridx nuża idejn imma jużawhom qishom dirgħajn, eh. Tal-lemin, hemmhekk hemm annimal ieħor dik jgħidulha mħara, limpet bl-Ingliż. Dik hija mir-razza tal-bebbux, fil-fatt għandha l-qoxra iebsa dik li aħna qed naraw fir-ritratt u taħtha dik il-qoxra jkun hemm parti ratba li tkun imwaħħla sew mal-blat ħalli l-mewġ ma jaqlagħhiex, fil-fatt anke il-qoxra tagħha hija daqsxejn lixxa, mhux qiegħda xi tumbata ħalli l-mewġ ma jħabbatiex l-ewwel hemm imma jgħaddi minn fuq għaliex qisu għaddej minn fuq il-blat. Mhux hekk għandha lsien tant hu aħrax li kapaċi tħaffer daqsxejn fil-blat ukoll, eh? Hija fil-fatt kif tarawha qiegħda daqsxejn anke qiegħda ġo ħofra, dik il-ħofra tkun għamlitha hi, eh? Taf li għandha mitt ringiela snien? Tuża 10-10 kull darba? Spera ma tikdimniex.
Le, le, dal li qed Tigref, tigref.
Is-snin kunu fuq il-siena ħaj jużawha biex jgirfu l-alka ħalli kollhom xieklu. F'tal-każ kapaċi tigref anka il-blat u toħloq dar żejra għaliha. Hawnhekk għandna xi biċċa filmat, ejwa daw ħelwin daw. Xi budakra di wkoll, il-Molly Miller, daw xi żewġ irġiel hawnhekk qed għandhom xi daqsxejn xi jgħidu x'wieħed daħal fit-territorju territorju tal-ieħor u kif taraw hemm daqsxejn kurrent. Qed iżommu bl-idejhom għarhom. Hemm daqsxejn kurrent mhux ħażin. Rajtu kif iżommu bidejn? Eħe.
Għana ġenara. Qed jużaw idejhom għarara biex iżommu fl-istess li għandhom xi jgħidu. Ma jridux il-kurrent jiġu jtajjar xi wieħed minnhom lem għax inkella. Tara biċċi tal-alka titiru l-ewwel hemm, jiġifieri eh, mal-mewġ. Jidher li għaddej il-mewġ. Xiħlew ta' hu, daw taf kemm huwa żaru, dak ma fihomx daqs wejl xarf ta' dak ta' subajja fihom. Ok. Eh, sintendi dak biex tarhom hemmhekk eh, tista' mill-wiċċ tarhom għax il-mowa baxx ħafna, però jekk ikollok maskla, jekk ikollok maskla u ehm, maskla biss mhux biex ċilindri u oksiġen u affarijiet dak m'għandi bżonn skuba ta' biex tara daw l-annimali u tara il-ħajja taħt l-ilma, filma baxx ħafna, Kull m'għandek bżonn maskla u pajp biex inti kemm taf tgħaddas wiċċek ġo fiha. Laqqas hemm għalfejn toqgħod iżżomm in-nifs laqqas xejn għax inti tkun fil-wiċċ u ġo ilma da jwassallek sa qaddek forsi u jekk tgħaddi poġġi wiċċek fl-ilma ħa tiftaħ dinja ġdida ta' ħajja. Ehm, dawn huma xi ħut oħrajn li tista' tara viċin ħafna tal-wiċċ eh, tal-ilma u maħud żejr eh, kollu ta' daqsxejn paċenzja biex issibu għax tantu żejr illi ma tindunax bih forsi l-ikbar wieħed daqs bajk. U li żar wieħed daqs Għodu ma ġebla li kollu daw it-toqob żgħar ikunu għamlu mill-bebbux. U stennew ftit. Eh, kun hemm jom jgħixu.
Tan-nof sara tara ħireġ. Eh, dak ħireġ minn ġo toqba, dak ikun sab toqba toqgħod joqgħod komdu eżatt U kif jara anka liħor ta' fuq tal-lemin, kif jara periklu ġej pup jinġibet il-ġewwa ma tarax, u ma tiegħek wara ftit jerġa' joħroġ. Fija sabiħ u li toqgħod tosserva. Paċenzja rridu, paċenzja trid. Dan huma xi ftit ħut li iktar jiċċaqlaq milli l-oħrajn, l-oħrajn ħafna drabi jqogħdu f'post wieħed. Da jiċċaqlaq l-hawn u l-hemm, tax-xellug huwa x-xirgien u tal-lemin jgħidulu sargu, żewġ ħut jixbhu ħafna 'l xulxin, li fil-patterns li għandhom fuq darhom jiġu minn xulxin daw. Ok, ħuta oħra li tara ħafna minna di mhux waħda tara kif jurina r-ritratt fuq il-lemin hemmhekk din jgħidu laċċawla. Fej tara waħda s-soltu tara tara elf waħda. Jgħidu laċċawla xi annimal skur, kannella skur ħafna drabi tidher.
U ċawla huwa. U ċawla huwa asfur iswed ukoll. Eh, allora semmi tal-asfur. Din hija l-arusa, anzi arus da, għax raġel. Għax l-arusa l-mara ma jkollix dak il-faxxa, mara jkun iktar isom rigi suwet u ċari. Dan huwa r-raġel l-arusa wkoll ħuta komuni ħafna li tara fl-ilma fl-ilma baxx, kemm hu sabiħ iktar tara hekk milli tara ħasra ma' xi qasba. Dak jitilfu l-kulur kollu ibda biex u ma tkunx qed tarahom kif iġibu ruħhom u l-imġiba tagħhom. Sabiħ ħafna, teħduhomx fuq il-granti lil ħut, qogħdu arawhom. U tana ħuta oħra sabiħa ħafna u b'xorti tajba tgħix fil-baxx ukoll, naħseb waħda mill-iktar ħut ikkulurit li għandna f'Malta. Issa xi ħaġa mit-tropics din, issa xi tropical fish. Dan jgħidu l-ludi bil-Malti, tax-xelluki hija mara, tal-lemin huwa raġel, ara xi ġmiel. Jħobbu joqogħdu fil-blat, fiċin il-wiċċ daw jiġġieldu l-irġiel ikeċċu l xulxin. Okay. Dana jidu la trilja tal-faxxu bil-Malti, trilja. Dina dina tħobb toqgħod mal-qiegħ fil-ma baxx ukoll u għandha dak iż-żewġ isom mustaċċi joħorġu minn ħalqa hekk u toqgħod tferkex fir-ramel eh, biex tfittex xi affarijiet x'tiekol xi xi dana u xi ikel żejr li jitfittex dejjem tfittex fir-ramel. U s-sotu mhux waħda tkun da jkun hawn tnejn, tlieta, erba', ħamsa ħdej xulxin. U ħuti ieħor żejr viċin tagħhom biex jara jaqilgħu eh, xi kunu tellu. Mhux ħut biss, mhux ħut biss imma l-istilel tal-baħar, hemm ir-rizzi, annimali jiġu minn xulxin, u sabiħ tara l-varjetà il-varjetà tagħhom. Għandna wkoll il-granċijiet, fuq ix-xelluk għandna granċ jgħidu l granċ tal-bebbuxu għax da jħobb joqgħod jgħix ġo xi bebbuxu u fuq il-lemin.
Ġo qoxra.
Ġo qoxra, ġo qoxra vojta ta' bebbuxu, żgur il-bebbuxu jkun miet. U tal-lemin huwa l-granċ tal-bebbuxu tax-xagħar, jgħidulu, dan jitla' anke fuq il-wiċċ, jiġifieri narawh anke jiġri fuq il-blat, basta jibqa' imxarrab. Jiġifieri guys ma neħdux id-drawwa naqbdu l-granċijiet jekk jista' jkun għax nkunu qed nagħmlulhom il-ħsara. Ara hawnhekk għandna granċ tal-bebbux u miexi daqsxejn u quddiemu hawn granċijiet oħra ġo bebbux żgħir. Taraw qed jiċċaqilqu wkoll? Dak li ħafna drabi dak dak ġo dik il-qoxra jkun ġo kull waħda minnhom hemm hemm granġ żgħir li juża l-qoxra tal-bebbuxu biex jgħix ġo fihom. Fil-fatt biex jikber irid ibiddel il-qoxra, irid isib waħda ġdida. U żgur kull darba li jikber daqsxejn irid joħroġ minn dik il-qoxra jsib qoxra daqsxejn iktar kbira biex joqgħod ġo fiha. Dawk l-istess razza fil-fatt dak li qed naraw hawnhekk. Eh, that's right, huma l-istess l-istess speċi, that's right. Issa eh, naf li hawn minnkom forsi toqgħodu taqbdu xi bebbux u tella oħlar biex toqgħodu tarawh miexi l-ewwel hemm ehm, il-granġ ta' ġo fihom. Importanti li L-ewwel nett ma ndumux nagħmluha għax dak annimal miskin hemm ġewwa ma tixtieq l-annimal qiegħed hemm biex nilagħbu bih. Imma speċjalment meta tkunu lestejtu terġgħu tpoġġuhom fl-ilma, mhux tħalluhom fuq ix-xatt għax jekk tħalluhom fuq ix-xatt sa ma jaslu sa ma jitkaxkru lura lejn l-ilma jilħqu jinxfu u jmutu msieken. Nuruhom daqsxejn rispett. U bħalma għandna l-food chains fuq l-art jiddependu mill-pjanti, fil-baħar l-istess. Il-food chains tal-baħar kollha jibdew mill-pjanti u hawnhekk għandna stampa ta' forsi l-iktar pjanta importanti fil-Mediterran jgħidulha l-alka din, l-ewwel rajniha rajniha fuq ix-xatt u ġwera fil-bankett. Ehm, fil-baħar hija l-alka, mhux biss għax l-annimali u l-ħutu hekk jieklu minnha, imma x'qalb dak il-ħafna weraq ibejtu l-ħut, ikun hemm il-frieħ, ikun hemm il-kranċijiet, ikun hemm bebbux, ibitu hemmhekk hija ġenna tal-arka lihom. L-arka. X'għandna hemmhekk? Eh, dan huwa jekk intom eh, ma jkollkomx tagħmlu, għandek għandna biċċa filmat fej morna nomu, ma kenniex nagħmlu, U għadna nitimgħu daqsxejn l-annimali, kull ma titf biċċa ħobż żejra u tinżel ġo daqsxejn ilma u tara l-min tista' titma. U s-sabiħ tagħha din li inti tkun tista' tosservhom hawnhekk pereżempju hawn żewġ tipi ta' budakra. Eh, eh, eh. Ara, da tant qed jaf dak li qed jitla' fuq idek. Ta' sabiħ kieku nbidlu Ħana d-drawa milli ġenerata. naqbdu milli naqbdu l-affarijiet, morru l-baħar biex naqbdu l-affarijiet. Em,

biex nurhom daqsxejn attenzjoni. Fl-istess ħin aħna l-gost. U sintendi biex tara biex biex iżżomm rekordju ta' dawn l-affarijiet sabiħ ikollok kamera, ok, l-lum hawn kamera jgħidulhom huma waterproof, tista' tniżilhom taħt l-ilma u tieħu ritratti. U fil-fatt dak ir-ritratti li jurejnikom taħt ilma u anke l-filmat kollha ħadnihom kamera li hija waterproof. Inħajrukom tagħmlu din il-ħaġa minbarra l-maskla, jekk imbagħad tridu minbarra l-maskla biex intom tgawdu l-ħajja ta' taħt l-ilma, jekk intom imbagħad tridu taqsmu dak li rajtu ma' ħaddieħor, tixxerjawh ma' ħaddieħor, armaw kamera, ħudu ritratti u anzi ninħajrukom tibatuhomna ħalli nġibuhom anke fil-magazin dak li ma qegħdin membri fil-Klabb Kuttaf. Inġibuhom fil-magazin stana ritratti li tieħdu intom stess Jekk tilqawla din il-challenge, ibatulna ritratti u aħna nġibuhom fil-ħuttafa. Basta li jiġi l-annimal l-ewwel, eh, ma tagħmlux ħsara l-annimal jew taqbduh biex toħdu l ritratt M'għandekx għalfejn, m'għandekx għalfejn. Kull ma trid daqsxejn paċenzja, daqsxejn ħin. Sħubija fil-klabb hija faċli kemm titlu eh, fil-website tal-BirdLife u kull mi 10 euro fis-sena qed nitkellmu xejn ta' għax ikollna l-sponsors biex inżommu l-edukazzjoni prezz baxx kemm jista' eh, jkun. U tal-magazine tirċivuh darba kull xahrejn. Fil-fatt hemm wieħed għand il-printer bħalissa. Mhm. Mela, għallum daqshekk u għal darba daqshekk u fil-fatt hija dan huwa l-aħħar programm kif għandna qed ngħidu, però qabel ma nlestu. Dawn huma n-nies li tawna r-ritratti, sefuna r-ritratti, nirringrazzjahom kollha u nirringrazzjaw ukoll il-xtef mill-uffiċċju tas-sapport minn hemmhekk. Mela, L-oġġett misterjuż. Kenna xi ħadd? Iva, iva, iva, iva, ma kenniex ħafna tweġibiet illum. Eh, ħawwadhom mela.
Eh, imma
eh, kien hemm għal-ħuta. Tieni rispo eħe. Kien hemm għal-ħuta. Sea creature.
Sea creature, wing of stingray, indunaw ta' li xi ħaġa mill-baħar. Ħaġa mill-baħar. Arnita jew sallura il jew mm. snake. Imma kien hemm lara ġi actually għatet it-tieni risposta li dik hija siċċa. Siċċa, mela, mela. Hija kuġina tal-kuġina tal-qarnita Is-siċċa ukoll tara ħafna drabi f'ilma baxx u hija annimal vera vera tal-ġenn. Dak ha minuta qabel ma ħadna dak ir-ritratt kienet il-kulur tagħha kien differenti. Qas kien hemm dawk it-tikki. Għax ġi tant għandha kamuflaġġ, tant tbiddel il-kulur li tbiddel kulur quddiemek, ha taraha taraha. Issa tibda tixgħel u titfi. Nistidinkom tinżlu taħt il-baħar bil-masla u tgawdu n-natura bħalma ngawduha aħna mingħajr ma tagħmel ħsara. Għax hekk sabiħ tgawdi n-natura. Proset. Mela, Din hija il-funny answer game tal-caption, hawnhekk kellna żewġ asafar ġibnilkom dal-ġimgħa l-oħra fil-fatt eh, eh, eh, li hemm li qed jiġri dak klassiku tax-xellug ta' ġuna ħajħ suwed, il-fras servient, hija tikeċċi lil agretta abjad dak l-asfur kbir taħdejh probabbli għax dar saqlu lejn il-bejta resaqlu ftit infiċ il-wisq tal-bejta. Dar it-tratt meħud ir-riserva naturali tal-Għadira. Sintendi ma aħna ħallejna f'idejn l-immaġinazzjoni tagħkom x'inhu jiġri u waħda mill-kummenti li jogħġbuna. U ejja, mhix tqila tiżżifna qed jgħidu ipprova ftit iktar u da qallu għal xejn ta' kull darba nitfixkel f'saqajja. Rajba titilna tazzjana mikallef. Immaġinat li daw qed jgħallmu qed jgħallmu żifna lil xulxin. Prosit Tiziana, prosit kulħadd minn batilna. Minn batilna t-tweġibiet immaġinattivi tagħkom. Ok, dan huwa l-email tal-Bird Life biex jekk kont tridu ehm, tikkuntattjaw tibatu xi mistoqsijiet jew tibatunna ritratti biex inġibuhom fil-magazin biex mbagħad igawdihom kulħadd hija dinja waħda at birdlifemalta.org. Jekk jogħġobkom mela agħmlu like fuq il-Facebook page. Dan ħa jibqa', ħa jibqgħu għaddejjin l-attivitajiet, għandna min eh, qed jaħdem bħala youth leaders hemmhekk u u leaders qed jagħmlu dejjem l-attivitajiet u forsi jekk eh, tinfetħa daqsxejn sitwazzjoni COVID eh, inkun nistgħu nagħmlu events. Seguna fuq il-Facebook u ħanitlobkom tal-aħħar illi postajtilkom dan il-link fuq il-Microsoft Teams page ta' dinja waħda, hekk joġobkom tuna feedback. Faċli ħafna timlewha. So jekk intom tfal, ġenituri u għalliema imlew jekk jogħġobkom feedback fuq id-dinja waħda live. Ħa naqilbu daqsxejn hawnhekk, ħa mmorru lura aħna għal. Ok, nispera li l-feature għoġobkom li kienet biċċa żgħira ħafna ħafna mill-ħajja li jkun hemm fis-sajf. Eh? Ehm, ma semmejniex iċ-ċikada pereżempju l-iktar l-iktar mela, ħoss mela, mela. storbjuż tas-sajf. Imma jogħġobni ħafna, mhux mhux mhux ħoss tal-magni u tal-krejnijiet dan dan huwa ħoss tanset iġġennek, eh, ġifieri għax ti- itarxek. Imma lija jfisser ħafna sajd, huwa iċ-ċikada, jgħidulu l-werżieq ta' binar. Ma kellniex iktar ċans fil-fatt diġà qbiżna l-ħin, nkun- eh, għax hemm ħafna fuq xi xtejt, u bgħadna daqsxejn ma' ftit affarijiet. Dak kien l-aħħar fis-sensiela. Ħadna ħafna ħafna gost tallimna wkoll aħna u aħna u nipproduċu noħolqu dal-programm, ħadna gost nippreżentaw, ħadna gost ħafna bil-feedback tagħkom u bil-mistoqsijiet li saqsejtuna u rajtuna kemm kemm intom kurjużi, kemm kemm kemm tridu titgħallmu fuq in-natura, ibqgħu sejrinek anka anka meta tikbu, ibqgħu saqsu fuq in-natura, bqgħu fiċċu, bqgħu osservaw. Aħna ġejna meta konna żgħar. Mhux hemm Konniex nafu ġuxin, aħna konna bħala membri fil-BirdLife. U dejna noħorġu ma' nies li jifmu aktar minna. U bekk il-mistoqsijiet ma kienx hemm online dak iż-żmien, bil-mistoqsijiet li ssaqsi u t-tweġibiet li tieħu titgħallem. U tkompli u tkompli tfittex affarijiet oħra biex titgħallem. Imbagħad tgħallem il-ħadd ieħor. Daqshekk għallum u daqshekk għal din id-darba, forsi xi darba forsi min jaf nerġa' nagħmlu xi sensiela. Forsi forsi, għandna għandna pjanijiet tali. Xi sensiela simili qalulna ħafna biex forsi nivvintaw xi ħaġa anke l-iskejjel meta l-iskejjel ikunu qegħdin jaħdmu normali. Min jaf, il-qudiem. Sadanittant, f'isem il-BirdLife u Dinja Waħda, ngħidkom grazzi tal-attenzjoni tagħkom talli segwejtuna matul tad-disa' programmi din is-sensiela u nixtiequlkom vaganzi bi pjaċir, tajbin u kull gost. Ciao. Ciao ciao.